Pregane. Lodwa tajba, lodwa tajba lil Norbert u lil Stephanie, eh, ma nafx mhux qed tisimgħuna. Lodwa tajba. Bon, bon ġurot dik insellem li l hemm semmija kollha ta' Radju Malta. Ekku, qegħdin l-Ungerija issa u xek. Ija, ekku, ekku, ekku, tajjeb. Kif in il-ħajja hekk l-Ungerija u semmu naftit il-pajjiżi kemm inti u anka Stephanie, issa kemm ilkom ġraniet? Ilkom il-fuq minn mija żgur. Mela hemm illum hija l-136 ġurnata. 136 ġurnata, ġifieri dalwaqt ngħidu kważi sitt xhur, hux hekk? Mela hemm 8 ta' Diċembru nagħlqu ħames xhur. Ħames xhur. U kemm beħsiebkom iddumu? Għandkom hekk pjanat sa kemm beħsiebkom iddumu? Ejja ngħidu hekk hemm mela biex iwieġbek għall-ewwel mistoqsija l-Ungerija hija pajjiż bellezza bħal kumplament li li dorna l-14 il-pajjiż li ieħor kollha. Issa bħala pjan ta' żmien il-ħaġa li il-pjan laqas kien li nagħmlu ħames xhur fil-verità kienet short distance bħala bħala pjan. Imma ovvjament ċirkostanzi nbidlu, bħala ċirkostanzi hemm eh, minn tliet xhur kellna ntawlu, ovvjament kieku xtaqna niġu mill-Bosnija u mill-Serbja, mhm. ma stajniex. All right. Ma stajniex niġu hemm eh, ħabb ovvjament eh, regoli ta' kwarantina li tittamel 15 ġurnata barra mill-pajjiż hemm dark red zone. Ġifieri pjan laqas hemm messaġġ hemm Fimtek, ir-raġuni li sanka qed nisimgħu ovvjament eh, madwar l-Ewropa bħalissa anka eh, każijiet li qed jerġgħu jitilgħu naħseb minn hawnhekk ukoll nagħmlu appell. Kemm huwa importanti li aħna bħala poplu wkoll li dejjem jew nkomplu nkunu dixxiplinati u anka responsabbli eh, fejn jidħol. Nimmaġina li anka intkom toqogħdu toqogħdu attenti. Eżattament. Kelkom sfid oħra ġifiri kif qed tajtajb inti ma kienx ippjanat li eh, dan iż-żmien kemm pajjiżi mortu sissa ġifiri qed ngħidu 14 il-pajjiż Norbert. Eżattament, hemm 14 il-pajjiż, ekku ekku. Mill-aħħar kollagament li għamilna hemm eh, morna Konna l-Bosnia, morna 15 il-ġurnata s-Serbja, u l-komplement tħanna l-Ungerija mbagħad. L-Ungerija. Minn din l-esperjenza kollha, ma jien nixtieq forsi ħafna jgħidu lek imma minn din l-esperjenza kollha 14 il-pajjiż madwar l-Ewropa u fadlilkom ukoll xi tkomplu duru li daw pajjiżi li intkom għandkomx familjari magħhom, kif qed ngħidu, eh, intkom kull maqbatu ġifieri basket ġarejtu Ftit ħwejjeġ magħkom u tlaqtu għal għonq it-triq kif jien ngħidu aħna bil-Malti. Eżatt, eżatt, eżatt. X'għallmitkom hekk għax jgħidulek ħafna forsi ħa nħalli f'idejkom. Mela, tgħallmek ħafna Roderick, il-ħaġa li kif kont nagħmilha fl-aħħar kollagrament li titlaq basket. F'dawn iż-żminijiet iktar diffiċli forsi mill-żminijiet ta' qabel jgħallmuk ħafna. Pajjiżi ġodda lina kollha, nies ġodda, kulturi ġodda, reliġjonijiet ġodda, ġifieri hemm eh, li qed tintaqa' ma' dawn in-nies, qed titgħallem fuq dawn l-affarijiet kollha diġà biżejjed. Infatti nista' nikkonferma li l-Ungerija hemm eh, kemm inna hawnhekk s'issa qadna man-nies tal-lokal, jiġifieri dik hija esperjenza ovvjament waħda mill-isbaħ esperjenzi li nesperjenzaw. meta qed tgħix man-nies tal-lokal sajwlek l-ikel tal-lokal, ġifieri ovvjament huma għandna konna xi ħbieb f'pajjiżi li forsi ntajna magħhom Malta jew f'pajjiżi oħrajn. Tifimni ġifiri, ma normalment ma tkunx taf ħafna nies, ovvjament. Ekku, eżatt. Issa meta tnejdu intkom it-tnej ħallejtu x-xogħol warajkom ukoll, u xek, ġifiri intkom battu bħala budget, forsi jgħidulek imma daw telqu diversi pajjiżi hekk Nimmaġina li għamiltu ħafna homework qabel tlaqtu. Il-budget ta' mela, eh. deċidejtu bħala budget xi ħaġa li tammira. Mela, jiena mela. jien nammira lilkom li xtaqtu kienet ħolma kienet ila u mortu fl-iktar sitwazzjoni l-dinja kollha qiegħda taħdin is-sitwazzjoni tagħha u kollha. Mela, il-xogħol li jisir qabel, speċjalment f'daw iż-żminijiet hemm ħanitkellem fuq COVID wise jiġifieri hemm li L-ewwel ħaġa li trid taħseb għalija insurance li tkopri l-COVID. Għax hawn minn forsi saqsina ma tibżawx li reġgħu tal il-każijiet l-Ewropa u affarijiet minn daw hemm ovvjament l-ewwel ma tekkiljajn aħna insurance li jekk inqalat inqala problema fuq COVID hemm eh, li nittekiljaw li konna ġiri konna moħna mistri hemm xi ħaġa covered. Issa, apparti minn hekk, ovvjament hemm dak bħalma telajn il-każijiet l-Ungerija, ovvjament telajn il-każijiet Malta, ġifieri mill-point of view tagħna naraw li Dan nistgħu nkunu bil-COVID Malta, nistgħu nkunu bil-COVID l-Ungerija jew pajjiżi oħrajn. Jiġifieri hemm eh, ovvjament issa bħala budget kif qed ngħidu hemm eh, is-sabiħ ta' din l-avventura li qed nagħmlu aħna bħal ħafna li jagħmlu bħal ħafna li qed jagħmlu hemm li tkun għandha budget hemm għax kulħadd għandu l-istil tal- avventura li joqgħod man nies tal-lokal, aħna nfittxu ħafna countryside ġiri, bħala natura u affarijiet minn daw ġiri ma tantx aħna Nistaħu morru ġo stifizu jek il-kiri, ma ma tkunx il-priorità. Iktar avventura ta' dawk li ħafna turisti ma jmorrux. Konnet nitkelmu anka smajtek tajt dwar il-Covid, forsi d-differenza li aħna bħala poplu, hemm percentaċ qawwi bħala poplu li aħna wkoll ħadna il-vaċċin li dik jagħmel tajjeb għalkemm il-każijiet ikunu qed narawhom tilajn imma naħseb il-ħaġa tajba li ħafna persuni, hemm ħafna nies ukoll għalkemm li nkunu ħadna l-vaċċin dejjem huwa importanti li xorta waħda noqogħdu attenti, imma meta nagħmlu paragun anke fejn jidħol bħala pajjiż wieħed mill-iktar pajjiżi li ħadna wkoll bħala percentaġġ ta' Ekku, u issa looking, fis-sens looking forward, jien issa wieħed minn dawk in-nies li qed inħares il-qudiem li kif ikolli l-opportunità li nieħu t-tielet doża bħala booster noħodha wkoll. Ġifieri naħseb dik hija importanti. Ovvjament hija hija ħala il-Covid hija ġiet ħaġa stressanti hemm eh, għad-dinja kollha, naħseb li nuku darba li anke aħna nibgħatu tagħna jekk jiġifieri li s-suġġett fuq l-istess ma' kulinkwa pajjiż, ma' kulinkwa ħbib li kollok ġifieri għax tistaqsi kif in-istituzzjoni tal-Covid u affarijiet ġifieri hemm naħseb konsidraw lilna lilna nfusna fortunati hemm eh, li kena ċans nagħdu l-vaċċin fi żmien qasir, ġifieri għataw pajjiżi li għadhom aslaqmu 30% tal-pajjiżi, ġifieri. Ekku. Xi tgħidilna issa, pereżempju, qed nitkellmu dwar l-Ungerija, titkellem ukoll dwar pajjiż, per eżempju, aħna dwar l-Ungerija nisimgħu ħafna affarijiet. Intkom qed tirnexxikom li tgħixu man nies tal-lokal, li nies meta tnajdu nies tal-lokal, ħafna minnhom li ma jkollhomx dik l-esperjenza li jkunu tiqattaw ma' turisti ġifieri tal-lokal. U jien meta nara anke ritratti tagħkom fuq Facebook, forsi anke tagħmel tagħmlu paġna inti flimkien ma' Steph fuq Facebook anka eh, tellgħu dawk ir-ritratti kollha l-esperjenza ta' l fuq minn minn ġurnata għal dawk li forsi mhumiex ħbib magħkom fuq Facebook ikunu jistgħu jaraw l-esperjenza tagħkom intkom naraw ħafna kampanja mill-isbaħ għandkom ħafna montanji. Mela, eh, il-paġna hija works in process, eh, għandna xi pjanijiet għal-futur ukoll hemm jiġifieri Għanna avventuri oħra pjanati. Tajja. Kun onest, miegħek jiġifieri hemm ħafna affarijiet works in process. Ovvjament ma tkunx tixtieq li iżek tiżvera affarijiet minn daw, imma eħe, hemm kollox hemm pjanijiet jiġifieri hemm eh, anka forsi meta ninżura Malta hemm pjanijiet ġodda wkoll li qed naħdmu fuq ukoll. Tajjeb, tajjeb, ġifri ħajkolkom ħafna affarijiet interessanti. Norbert, ma nafx hekk Stefani ma tixtieqx tajt xi ħaġa wkoll l-esperjenza tagħha minn hawnhekk u l-esperjenza tagħkom li jintkom ovvjament 24 sija dejjem minn post tal-ieħor, ġifri dejjem tkunu qegħdin tmorru minn post tal-ieħor ukoll, għalkemm tkunu ġo l-istess pajjiż, imma minn post tal-ieħor, ġifri l-esperjenza tagħkom. Ma nafx Stephanie u koll ma Mela, tisir. em, ħa- ħadd kelmet Stephanie u ħatejlek fuq l-esperjenza tagħħaj. All right, ekku, eżatt. Mela, l-odwa tajba u koll lilek, Stephanie. Lilek u koll. Ta- Bonġu, tal-limtu naħseb tqumu aktar kmini jina, nimmaġina li dejjem tqumu aktar u jirna xilkom torqdu kmini jew le. Min fimni jiddependi, mhux dejjem l-istess. Kien u muk min iġi li le iktar mela dejjem tard imma ta' fili u dejjem qabli. Issa ħan saqsi din mistoqsija, nimmaġina li Malta kelkom ovvjament dak il-kumdita kollu li tmur issib is-sodda tiegħek u dejjem ma tafx ħatkunu ħadd isir. Kif bidlitlek anka il-ħajja tiegħek u l-mod kif taħseb illum il-ġurnata. Għax żgur hija partija avventura, hija esperjenza li titgħallem ħafna minna wkoll. Ekku, ekku, li fimni, mux dejjem ħassib sodot komdi, ħatti torqot fej ħassib, fil-sens jek jgħat għant il-nis, offrew lek li offrew lek, aħna naprezzaw kollox, għajmin norqdu fej jġi, maħniġ dak it-tip piki, noqraw fej ħanorqdu, Meta jkollna ċans norqdu ġo soddakom dan ħossuna aktar laki ovvjament, imma ma nsibux ġifieri dik il-problema. Kollem kien irqadna sissa nista' ngħid minn malar tal-fuq sufani sodod. Interessanti, avventura interessanti. Aħna minn ħatana jekk alla jrid tkunu għadkom barra, erba' ġimgħa oħra nerġgħu nagħmlu kollegament ieħor, forsi jkun anke l-ħabta tal-miliet U tajdun anka l-esperienza ta'kom issa fil-miliet minn jaffej ħatkunu. Ġifiri qed nimmaġina li naħseb miliet mm. u l-ewwel tas-sena ħatkunu tqattaw ħatkom li lin minn artna. Jiddependi kollox eh, skont il-miżuri tal-Covid hemm eh, Rodrik. Eh, għax jaf kif qed ngħidu hemm il-pjan kien li ninżlu wara tliet xhur u aħna dejjem kemm il-familjari kemm il-ħbieb jiġifieri li Il-pjan li mmorru tliet xhur jaf fejn idumu tikka żgħir inqas jew tikka żgħir iktar. Ovvjament, imma m'għandna xejn li jżommna li tgħid li li isu hemm xi għarfla biex nagħmlu lura jew jew da ġifieri dak li qed ngħidu hemm jaf naqbżu l-miliet l-ewwel tas-sena u jaf ma naqbżuhomx ukoll. Ekku, eżatt. Ma nistgħu nagħmlu nagħmlu Aħna jekk fil-każ Pagament mbagħad ieħor. Ekku, u jekk fil-każ anke nġibukom xi darba magħna hawnhekk fuq ir-radju u tgħidulna mbagħad l-esperjenza kollha dwar dak kollu li, li, li, li tkunu għamiltu. Imma nkun qegħdin nitkellmu jiena minn ħati għajna awguralkom ħudu iktar gost ovvjament l-Ungerija jiena nuħu pjaċir nara dawk ir-ritratti mill-isbaħ u nammira ħafna li d-deċiżjoni li għamiltu kienet ħolma li Bis-saħħa tagħkom it-tnej qed tagħmluha realtà li din żgur ħa tibqa' magħkom tul ħajjitkom kollha. Thank you. Grazie Rodrik. Auguri, auguri lilkom, grazzi ħafna. Mek lil. Il-ġurnata u l-weekend it-tajjeb. Tanti ħor lilkom, auguri. Auguri, grazzi ħafna. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie mek lil Norbertu, grazie u koll lil Stephanie. Paul John, interessanti ħafna u l-avventura. Ħafna avventura. Jien nammirhom ħafna li li Ibsa u ġviri, miex faċli. Situazzjoni tal-lum miex, miex faċli. Imma tammira ħafna li kellhom il-kuraċ u għamluha. Eżattament, għandhom determinazzjoni, għadhom żgħar, ġviri, meta tkun żgħir iktar ikollok dik il-ħed avventura u xek. Eh, eh, kollox kontra, ġviri, barra li għandek li t-tivjaġġa u kif huma kundizzjonijiet tagħhom, għandek il-Covid, ġviri.

Hija f'sitwazzjoni imma kienet ħolma li li għamluha realtà meta filli għal tliet xhur u f'daqqa waħda li ddum iktar. Ah, Jena nħoss li ħajkunu għaw mal Ekku, eżatt. Ikunu magħna wkoll nkun qed inġibhom anke fil-programm tagħna kajduna dwar l-esperjenza tkun xi ħaġa itun anke stampa iktar ċara. U xi esperjenza eżatt meta titkellem. Eżatt, eżatt, eżatt. Min jaf